Ka sawo mar Pasaka podi, Yesu nong'eyo ni ndalone osechopo moago e piny ka. Odhi ir Wuoro. Kendo kosehero joge owuon manie piny, noherogi nyaka giko. Kane gichiemo, Satan nonwang'o oseketo paro e chuny Judas Ja-Iskariot, wuod Simon, ni mondo ondhoge. Yesu to nong'eyo ni Wuoro osemiye gik moko duto e lwete kendo ni noa ka Nyasaye kendo odhi ka Nyasaye. Noa malo moweyo chiemo, noketo lepe tenge, nokawo nanga, notwe e nungone. Eka noolo pi e tawo kendo nochako lwokogo tiend jopuonjrene kendo noyweyo gi nanga ma notwe e nungone. To ka nobiro ir Simon Petro, Simon nowachone ni, Ruoth, in emiluoko tienda koso? Yesu nodwoke niya, Gima atimo in ikia koro, to ning'e bang'e. Petro nowachone niya, Ok nilwok tienda nyaka chieng'. Yesu nodwoke ni, Ka ok alwoki, ok in achiel koda. Simon Petro nowachone niya, Ruoth, ok tienda kende, to lwetena gi wiya bende. Yesu nowachone ni, Ng'at moselwokore ok dwar luok kendo, mak mana tiende to oler chutho, kendo un uler, to ok un duto, nikech nong'eyo ng'at ma dindhoge, emomiyo nowacho ni, Un duto ok uler. Ka noselwoko tiendegi, nokawo lepe, nobet piny kendo. Nowachonegi niya, Ung'eyo gima timonu koso? Un uluonga ni japuonj kendo ni ruoth. Mano uwacho kare, nikech e an. To ka an ruoth kendo japuonj, to alwoko tiendu, un bende onego ulwok tiend oweteu, nikech asemiyou ranyis mondo un bende utim kaka asetimonu. Adier adier awachonu, misumba ok duong' moloyo ruodhe, kata jaote ok duong' moloyo ng'ama oore. Kung'eyo magi, un joma ogwedhi kutimogi. Ok awacho kuomu duto, an ang'eyo joma nayiero, to mondo wach ochopi kaka nondiki ni, Ng'ama wachamogo kuon osegweya gi ofunj tiende. Koro awachonu kapok ochopo, mondo ka nochopi uyie an en. Adier adier awachonu ni ng'ama rwako ng'at ma aoro ema rwaka, kendo en marwaka rwako jal ma noora. Ka Yesu nosewacho kamano, noparore e chunye mowacho niya, Adier, adier awachonu ni ng'at achiel kuomu nondhoga. Jopuonjrene nong'iyore kendgi nikech nodhiero gi ng'eyo ni en ng'ano mowacho. Achiel kuom jopuonjrene en ma Yesu nohero, nobet e dir Yesu korachwich. Omiyo Simon Petro nogwele mowachone ni, Ulnwa owacho ng'a? En koyiengore kamano e agog Yesu, nopenje niya, Ruoth, en ng'ano? Yesu nodwoke ni, E jal ma abiro miyo dir makati kaseling'o e tawo. Ka noseling'o dir makatino, nokawo kendo nomiyo Judas Wuod Simon Ja-Iskariot. Eka ka nosekawo dir makatino, Satan nodonjo e iye. Yesu nowachone niya, Gimitimo, tim piyo. To ne onge ng'ato kuom joma nobetgo ma nong'eyo gimomiyo nowacho ni kamano. To nikech Judas ne nigi kiroho, jomoko ne galo ka Yesu nowachone ni, Ng'iew gik mwadwaro e sawo, kata ni mondo omi jomodhier gimoro. Eka en ka nosekawo dir makatino, nowuok oko gi kanyono. Ne en otieno. Ka nosewuok oko, Yesu nowacho niya, Koro osemi wuod dhano duong', kendo Nyasaye osemi duong' kuome. Ka Nyasaye osemi duong' kuome, Nyasaye bende nomi wuod dhano duong' kuome owuon, kendo nomiye duong' piyo. Nyithindwa, pod kinde matin An kodu, unudwara, kendo kaka yandi awacho ni jo-Yahudi niya, Kama adhiyoe, un ok unyal biroe. E kaka awachonu koro, chik manyien amiyou mondo uherru ng'ato gi ng'ato, mana kaka yandi aherou, mondo un bende uherru kamano. Ma eri ema nomi Ji duto ong'e ni un jopuonjrena ka un uheroru ng'ato gi ng'ato. Simon Petro nopenje ni, Ruoth, idhi kanye? Yesu nodwoko ni, Kama adhiyoe ok inyal luwo bang'a koro, to mos niluw bang'a. Petro nowachone ni, Ruoth, marang'o ok anyal luwo bang'i koroni? Nawe ngimana nikech in. Yesu nodwokogo niya, Niwe ngimani nikech an koso? Adier, adier awachoni, thuon gweno ok nokog gang' kapok ikweda